Dins una brava tièira de renècs, Matiu bussa nerviosament lo carrèu de la veitura ambe l'amor que si vei pas a vint passes. Puta de roèr gevièl, puta de país de paisans negat d'arbres negres sent planos, de funs tre que plòu cinc minutas, que cap de ruta se sap pas téner drets d'un planhòl a l'autre, Cada còp que Matiu passa la frontièira de Carcy d'un costat o de Lenguedoc de l'autre, sap que dintre dins Roergue ambans lo GPS. Sonque al more de las viradas mal godronadas. Be d'acaba la rota entre Cauçado e Cailhuts, 20 quilomèstres secs de rota drecha amb es sonques sèt fonts que trigossa pel mièg, lo bonur del motard e del radar automatic. Ara, sarra lo bolan e mentre que la plètza tomba fina e que serà de nèu prolèu e de cèl segur deman matí, cèrca de sa mò drech lo paquet de cigarretas que l'a tombat al pè del sieti passatge, a palpas, Amb Beluèlh que fa l'anar e tornar entre lo plancat de la veitura e lo carrèu. E son cervèl molina, puta de pluètza, puta de funs, puta de país, de vida, de mes de novembre. A la sortida de Cailhuts, passat lo pont, la bus de la fena del GPS se met a rondinar. Que Matiu Biret adreço puslèu que de seguir la ruto pla pulido e pla nobo que monto a Parisot. Es qu'es pas d'aquí e que lo fenno, nimai los que l'an programado per tenir nosà. Sap pas que se pòt passar per en bas lo long del riu de la Val. La deu 84 los seguís quand es pas azondada al miètz d'un recanto a flanc de puèths ambe la lenha a palidor d'un costat e de l'autre los prats per debat cos pas pus salos o mens piotos que n'a com mai dos tals desboselats qui visquèron pas que de malauroses e que los de fan abandonèro per anar a París o Toulouse o tot autre vilatge on se sap pas les cais de cap de vesí. Lo monde d'aicí la diso la ruta d'en bas o la ruta del riu. D'uèi, i demòro encara qualques vielhs que sabon pas que lor monde es mòrt o pau se'n manca, e de chases de luxe afermats a ino toristalho en cèrca d'autenticitat mas ambe la clim e la piscina, bastidos dins d'ancianas granças de paisans sen capèls qui s'usèron a gotos longos de vidos entièiras dins la fanga o la posca Per la fiertat d'i crebar del trabalh puslèu que de l'atalent, lo miserable a sos principis. Matiu a l'accelerator que li prusís, a embètz de lo quitza, plan coma cal, per n'acabar d'aquelo tornado de comercial que galòpa d'un rendez-vous a un autre. Vòl tornar a l'ostal e mai de gust l'espère pas, pas un quite cat sul radiator de l'apartament qu'a fermant Atzac. La veitura se sarra del balhat, que luei l'es demorat una crinhada de tròp sul paquet de cigarretas. Dins los funs, coma dalhats pels lums dels fars e las encrenas de la pluetza, una femna. Matiu la vei com un lius dins lo treluts, eth putís lo fren, buco clavado, maissos crispados a s'empetar las dents, la ma torçuda sul volant, un còp sec a dreço, lo pèl quilhat e tot lo sang del còrs que bulhís. La veitura o liso dins l'èrbo fangoso que s'arranco en turòs sus son passatge. Instinctivament, Matiu claus la boca. Instinctivament, Matiu claus lo cap dins las espalhas. Lo fracàs es sec, cortet, l'ascenso li maca lo pitre e lo negre se fa. Un moment de patz estranya, un demorn gairebe son que lo bruch del buf long e pesuc que ressondís dincos las aurelhas e lo gust del sang dins la boca que fugís un pauc entremièg las pòtas. Lo son pas encara. Arriba, pichou a pichou d'un pauc luènh aval del fons de la clòsca, una vos de femna, de dets que trucon lo carrèu. Mossu, mossu, m'ausissetz la paraula, cossí fasèm per parlar ça? Ah, ò Matiu se'n soben ara. Un son fangós de sang vòl sortir mas las pòtas son encara mòlas e las maish es trentalhu. Per aquò los uèlhs beluguets son coma se lo cap tornava brancar los fials los uns aprèp los autres. Un siuladís canís li cacha lo cervèl mentre que la pòrta se dubrís e qu'un buf de vent li ven cotigar amistosament la pèl ambe qualques teches de pluètsa d'una frecor brenvenguda. Cal sap se nai se sembla pas a n'aquò. Los boissoglaços contunhen lor pas de dos sul carrèu fent d'asclat. Mossu, parlas-me, per pietat! La feno dins lo funs chingulo, belo que lo crei mòrt. Cresi, cresi qu'ei parés o gairebe romego matiu que se brandís e se saquetzo d'un pau per tot, un artèl aprèp l'autre. Bolego l'espalho en avant, en arrè, un opiciuno dolor dins lo còl. Res de plan missant, just çò que cal per se saber viu. Los uèlhs tornon far la focala, l'imatge de la fena dins los funs se precisa. Una cara longa e fina coma una candèla, la pel blanquinosa que ciscla dins la nuèch ambe lo lum dels fares que peteço. E d'uèlhs, d'uèlhs gigantasses que se dubrisson per l'engolir, blaus e lusents coma lo glaç de qualque mar del Lamont. Quand Matiu conta aquela nuèch de novembre es totun aqueles dos rais que lo pibelèron dinc al fons de l'èime que parla d'en primièr. Lo ritme tamborinaire de la pluèja sus la tòla de la veitura fasiá com una bronzor. Lo chucadís del boisoglaços picabul la mesura dins aquel temps en suspensiu, com un buf que vòl tornar trobar son alen. La fena dins sos funs dubriguèt la pòrta mentre que lo carrèu acabava de petar. Pausèt sus sa gaut una ma fina dels dets longs coma de bises, menuts e fragiles coma de boscalhas de glaça. Senhe Dieu, mercés, ai cregut vos aver tuat. Sa vos fragila travèrsa apropènt lo breuç de l'aigassi. Pus luènh, un riu renèva el tabèth que s'èra coflat. Ara que la vesia tota, èra tota menuda. Sul seu còrs trempat als òsses una vielha rauba flors pegava sa pèl. Sus las espalhas lo cilet regolinava. Sos pèlses negres e fis s'escampilhavan dins las ventadas. Una cambra prèp l'autra, Matiu s'escapa de la veitura del temps que la femna atrapa lo seu peraplexa, que la biocitat probable dins la panica, a la brua del balat. Tsa, a lo rentorn, l'èrba e la fanga se mesclu. La pluètza que l'asaga del cap als pès e lo vent frech desgordisson un pau l'accidentat. Me cal, me cal sonar un medecil d'espanuso, barbotina Matiu. Plan segur, venètz vos metre a l'abric a l'ostal. Lo paroplètz unenc rapròtz plan tròp los còrses d'aqueles dos estransiers que se coneisson pas encara lo quitenon. Mas aital es la pòu de morir? Aquò t'estalvia las formulas de politessa, te fa ganhar de temps dins la familiaritat dels mots, de las mans que se tòcon o d'una femna que te passa lo braç jol teu per t'ajudar a caminar. E aquelas pèls que s'encontran, cobèrtas de la nuèch e del fum, se sap ja pas mai tròp cal es cal. Matiu la seguís nimai un nenula siomenina. La fisança, lo tabé, la fisança tota per la que manquères de tuar. Un pas aprèp l'autre traversèron la rota per prene un caminòl que se negava dins sa fanga. A mò drecha, dins un retalh de luna vièlha que traucava las nivols, lo cloquièr d'una gleisòta se devinava a pro pena, escondut entre los arbres E l'oblid d'aquel país sens escòlas. E totun elo li teniá pel braç. La capèla semblava qualque monstre bèl, qualque becut omeric. A son pè, las rasigas dels castanhars se'n èron a alebar las tombas verdedzantas d'un cemetèri pichon dins una mena de dança estranja e lenta, ont cada ton un pauc mai, la natura rosigava aqueles mòrts qu'aviáu cregut, dins la lor folia, que sufiziò de quilhar de glèisos per dondar roergue. Cossí disiò ja lo bièlh batut d'Espalhon dins son patoès, Del castèl a l'abòrio, de l'abòrio al castèl, ni argent ni glòrio te paro pas lo tombèl. Al fons del negre, darrèr una clé d'obertacièira, un ostaló de pèirs marronèlos los esperava, al mièg de res, e los guidava d'una ampula tremolant sul peiró. Matiu s'arrabo un pauc las dents, que lo pet, la lassièira, lo freds, tot se mesclava tròp. La sentissiá, ela, tot contra el, lo seu perfum se trigossava dins aquel mièg silenci. Demoravo pas que lo bruch del plico-ploco de las gotas sus la tela del parapletza e los cracs dels arbres que se rasclavon l'un l'autre quand lor brancas se crosavon, brandidas pels vents. E totson aquela crotz quilhada sus la teulada de la capèla que semblava los espiar. On sèn? demandèt-el dins un mormolh. Teissèrola, aben lo darrièr ostal del masatge. Los hunces darre eles se'n tornèron barrar sus lor passatge, e la glèisa, sos arbres cigans e son cemetèri desboselat se'n tornèron al non-res de la nuèch, mentre que los dos subrevivents passabon lo pas de la pòrta. La pèç sobèla èra claufida de mòbles vièlhs desapariats, l'armari eretat d'una tanta e las cadièiras probables ofèrtas per qualque cosí al maridatge. Un d'aqueles ostals sens atge, ont lo taure sul toalhiu agacha los cachs del calendrièr de la pòsta. Mas lo fiòc dins lo cantó esclairava d'un lum duç, e ja lo tusto-tusto del mal de cap que li cisaliava las aurelhas s'apasimèt un mendre bocí. Al ras de la taulobèla, un tapís mirgalhat de petaches entremesclats ambe de joguinas de beituretas, un orset e doas monacas que lo tremol de lor ombra al lum de la chiminèa semblava los falançar. Contra la paret, un fornelh a l'anciana, pesuc e gris coma las pèiras del país, amb una caça que caufava en prenent son temps per qualque tisana. Dins l'aiguièra just d'escalièr, la baissèla sentissiá encara lo fons de sopa de cotza, amé las trempas de pò e lo quiconet secret pel bolhon que sonque o sap la mameta. La femna l'ajudèt a se sietar dins lo canapè. Dubriguèt l'armari e li balhèt una servieta. Cada pas que fasiá mergalhava lo carrelatge de gotas de pluèja que ratzolava o long de sas cambas, de sos dets menuts, d'aqueles pelses negres e longs entremesclats coma al sortir d'un lièch qu'es pas lo tèu. Traparetz la mòrt a la demorar banhats coma sètz, diguèt Elo dins un sorire doç. Ai dos o tres causas del meu òme que vos dirió anar. Montèt a l'estatge, lo seu pas fesió gemegar lo plancat. La simplicitat de l'endrech començava d'apasimar Matiu, sas espalhas tornèro davalar. Sul frigidari i b'una foto d'un pietre sul Sul frizidari i b'ia una foto d'un pietre sul cinuls de la fenna que soriziò d'un d'aquestes sorires que sonque un efante pòt metre pel mies del mure. Tornèt los braces cargats d'un pull de boscatièr e d'un bielh camiset de rugbi. Tornamai li toquèt lo front per li prendre la fèbre qu'avió pas. Quitament se lo sang li tustavo la clòsca, nimai un omasso sus un cun. Lo sorire de contentoment d'aquela fenna rassegurada li secavo la boca e li copavo las cambas. Vau sonar lo medecin de garda. Pel garatge caldrà esperar deman matí. Ne podètz aprofetzar per vos cambiar. Ai d'aigu que cau fabo per la tisana, ne voletz? Matiu respon pas. Los uelhs e la bouch d'aquelo feno sortido d'enlòc l'empachan de saber lo seu quite non, nimai lo li demandò pas. Sens esperar cap de responsa, li servís una tassa, que la cremazor ardenta de la porcelana n'es un plaser estranh, e s'aluenha per sonar qualque blòdo blanc al telefòne pensat a la paret. E l'escuto pas. Se crama aimaplament las pòtas amb aquela tisana doçarèla mentre agatsa cada element d'aquel salon qui podriá contar una vida qu'es pas la seuna. Aval, sus la laissa, al dessús del vaisselier, una fotò de maridatge davant una pòrta d'egleisa. La qu'entrebetza defòra, que'l sap. Sus un autre, un parelh de bièlhs ambe de mures de bièlhs coma pertot, amb aquelo mena de sorire crispat dins una pausa o maladreça. Matiu passa lo camisèt e lo pull en singulant tre que bolega a l'espatla. La femna se'n torna en disent que lo medecin es en camin e se sièt los pès crosats coma un indian a son costat. La segonda que passon peson lor quatre quintals e se podrieu atacar a la tronçonadoira. Lo vòstre enfant dormís pla? demanda Matziu per dire quicònh al mièg d'aquel silenci que fariá far de bestiesas. Non, se ris nerviosament la femna, se'n manco que faga sas nueces. Aquí rai, mas tà pla belèu dins una minuta, se desrevelha e n'a per un brabou rabrama tot çò que sap, Dus còs a tombat tantes las. Aitalés. D'après ma belomaire, i a un quicòm que fòu mal, es com un opòu que li sabi pas quitar. Puèi tot d'un còp se risèla, d'un rire de droleta. Desencusatz vos coneissiá pro pena e vos conti ma vida alara qu'avètz la veitura dins lo balat e qu'avètz mancat de morir. Ont anavètz tan vite? Cossí se sona aquela ofena que voliatz pas far esperar? Matiu se masso la codena. Un nèrvi de son tempe tremolo e li estrementís la parpèla. Degus espèro pas. Diments se qu'entanirà mançar en çò de sos parents, sa maire li farà lo presic, e perqué siós pas maridat, e perqué me fas pas mameta, as 38 ans, e totomas amigos lo son ja. E lo paire que fa ò del cap tot en fintant la Formula un a la televisiu, e sa maire que lo secuto e el tabé, Michel, digo quicòn! E lo numerò a la Catino e ja cotí pòt tornar començar coma cada còp. Un son, un d'aqueles ont lo bis èra tròp canii, Citarà l'assièt contra la paret e lor dirà cossí li deu de lor semblar lo fastiga. Amb aquel obido sens autre passiu que de comentar çò que qu'aqueton las besinas, lo temps que fa e que mançam, aquel agroliment davant la televisiu ambe per sola folia la quina dels pompièrs e coma sortida la mèsa on se pregundiu que degusi crei pas pus. Dirà al seu paire que la zira d'avè pas samait somiat a cap de bonur pus gran que de petassar lo motur d'una veitura e far un terçat al cafè. Dirà a la siò maire que la limbòl del seu amor que d'èsser lo sol sens de sa vida l'ofega, que pels efants n'i a prou de sa sòrre que ne caguèt tres de plats grasses, piòts e agrolits coma cal, un uèlh sul telefonet e l'autre sus la televisiu, e mai que pel maridat s'aquita be la siò sòrre s'aplico plat que n'eth sal segon. Cridarà que se bèu de whisky e niflo de merda colombiana dins de discotècos sinistros, a èsser bandat sens plaser e raca sul Es que capitèt pas a partir d'aicí, qu'atzèt pas fin final lo mai de coratge que los autres, qu'el tabé esperèt un endevenent çò que tsamai venguèt pas. Que l'astre, aquò se va quèr ambe lo bam, lo cotèl entre las dents, sens agatsar d'arrè. L'astre, lo se cal meritar. Pas pro valent e intellicent per far Miranda, mas tròp per se poder mentir. Un moment, se'n sabe perqué, una botz al reire de la clòsca li mormole de s'inventar qualque copina, que sonarió Jennifer. Mas non. Tornò prene un glòp de tisana e dis, Degus m'espèro pas. Lo canapè e la televisiu pas gaire mai. E sonque aquela tornada que sa mai n'acabava. Ha, faguèt ela, es pas partit per s'arringar n'ei pla pòu. Matiu sorriguèt. La doçor de l'ostal e de la tisana fasiá o mestier, mas tot son un patiment del tempe e del copet li rapelava qu'èra pas en çò seu. Un cridal agut venguèt d'en nau. La femna barrèt los uèlhs uno segundo en bufant fòrt. Aqueste còp, deishèt tombar Telo en se levant per anar quèrre lo pietre que ara bramava nimai un sonariò de pompièr. Montèt los escalièrs al pus lèu e los tornèt davalar qualques segondas puèi, dapassèt, emportant dins sos braç Elefant que cridava sen rendre malaut de tant qu'aviá talent. Contunhèt dus cosas que lo tetarèl siá que prèste. Alara enfin, boca plena, quitèt de plorar e tzuquèt a bèls glòps lo latz mentre que sa maire, a la punta dels pòts, cantonetjava coma se mormole un secret, una melodia bièlha sens paraulas. Matiu agachava aquela nativitat sens clucar l'uèlh, mitat estabosit, mitat pibelat pel calme aprèp la tempèsta. Avió ara doblidat la veitura dins la fanga, los clients de la matinada, lo tròn, lo cap que li dolió. Tot aquò èra coma demorat defòra, dins los funs de l'autre costat de la paret, dins lo negre d'una nuèch de novembre, mentre qu'aicí, dins un esclairatge de carabatge, una fenna noirissió lo seu efant. Creisent belèu que l'atzutzava, e lo diguèt un pauc sainada. Lo tetarèl esquei pas frolat. Sabi qu'es mbo lo labar coma se'n fi, ma be lo maire ditz que ploro per causa d'aquò que lo ditiris mal. Matiu sabió pas de qué respondre. De Belomaire n'avió pas e de fans encarò mens. Al fons d'el, sen tròp saber perqué, se metèt a asirar aquelo sògro. Cossí l'avès sonat? Victor, coma son gran. Be de fa set meses. Tornamai el se calèt. Sentissió plan que las convenéncias aurió volgut que faguèsse quicòm, un guili-guili per aver una riseta, dire qu'es lo pus polit nenou qu'avió patzamai vist o qualque asenada d'aquel biais. Mas un omeno de pudor l'arrestava, com un resson que semblava dire, Sios pas en çò teu, aquela ofena es la d'un autre, e le fan tanbé. L'autre. Cal sap curo dintre, que se pensarà quand lo veirà el, l'estrangier, dins sos quites vestits, sietat sul seu canapè a mençonar ambe sa fenna, a fintar son dròlle e trempar son tapís? Lo piètre acabèt de mançar e dubrissió arro d'uèlhs de Duganèl, en sorisent coma per amistosar aquel desconegut que fasió lo mur en se palpant lo tempe. Sa maire l'agatzava amb aquela mina que pòt aver sonque una maire, aquela doçor de totas las maires del monde dempuèi qu'èvo espiat sos besots. Dins aqueles moments li perdonavo tot, los quilòs en tròp, los cridals, lo tsutsament retze de las autras femnas, las oras ont plora sensaver de qué far, Las nuèchs s'esquetzamai en acabo e las solés amb el dins aquel bòsc perdut al mièg d'un roergue tan dur e pesuc coma la maire del seu òme. Lo silenci encara. Un silenci o cadun compren plat ròp çò que los uèlhs de l'autre diso. Eurosament le'n fan entre eles. Coma se la preséncia d'aquel òme del defòra l'apasimava, lo nenon s'adormissiá, sos pissudets acrancats al camiset de la sieu maire que gausava a propè no bolegar per lo derengar pas. Tot còp, lo tremol de la parpèla tornèt e lo Larsen cani dins las aurelhas brandiguèt l'èime de Mathieu. Una idèia li montèt del fons de la clòsca. Qué fasiás de fòro tot arro? mormolhèt el, vòli dire. La frasa l'acabèt pas. Los uèlhs de la femna rogissió d'una lagrèma de vergonha. Qué fasió solo jos la pluètza, dins la nuètz, los funs, amb l'enfant dins l'ostal? Cridava tròp, volioi sonque, cingolèt ela, la garganta ofegada d'un samuc. Plorabo ara se'n bruch. L'enfant bolegabo pas, seguissió acoconat lo ritme saquetzat del pitre de sa maire. Matiu, per cortesia, agachabo sul costat, sens dire res, la fenna se venguèt cantonar contra son espatla. Alara se'n saber perqué se metèt el tabé a plorar en silenci. Quant de temps demorèron un contra l'autre? Tota tensiu del còrs, tota prusida del bas de ventre se n'èro anadas. Èra pas pus qu'un escami de las sièiras. E puèi, aital, quand las lagrèmas e lo tustadís del sang dins lo tempe foguèron acabats, Matiu s'adormiguèt. Al bar la basculo a cai Lutz, l'abielho Michèlo mentre que me parla, es acerca de que pòt èsser arlesiana de Daudet en sèt lètros vertical. Como cadò çun davantelho lo zurnal, son chocolat e un banut. Ieu, en bono marido bèsti acostumado a sopar tardia aprèp l'espectacle, me contenti d'un cafè negre pel dejunar. Sèm sietats al taulièr e los uet suros del matí venu de tindar al cloquièr de la glèisa. A tres taulos de nautres, lagats perdut dins lo boide, solet, lo mure long de la nues blanca e la barbra rasposa de tres tsunhs, Matiu bolègo lo culhièiro dins una tassa boida. Los pompièrs lo trobèron inconscient dins la veitura esfondrada de tèstes ple lo morre, torna prene Michèla. A la straça, diso que frenèt coma per mancar quicòm e que s'anèt espotir contra un arbre. A l'espital de Vilafranca, li sonhèra l'espatla, dos costèlas e un trauma de la clòsca e per far bon compte li plastrèron la camba esquèrra. Lo gardèron una brava setmana. Tre que sortiguèt, atrapèt lo primièr taxi per anar a la glèisa de Teiseròla e cerquèt l'ostal de la Feno dins los funs. Trobèt la capèla e lo cemetèri coma dins lo seu sovenir, mas l'ostal, el, èra desboselat, acatat deurós e mitat rosigat per un bielh fiòc. Al mas de Case los vesins li contèro que i avió pas pus de gus a Val dempuèi qualques trenta ans. Lo darrier ostal ocupat cramèt una nuètz de tròn. Un ofenno e son dròlle i moriguèro sols, que l'òme los avió abandonats pauc de temps aprèp la naissença de l'efant. D'unes diso quitament qu'es ela que l'aurió mes lo fiòc. La pòrta del bar se dubrís en trucant un trelhau que tinda e acompanha lo aliciatz totes d'un client novèl. Matiu alagatz perdut al luènh cap a la rota bassa, la que partís a modrets emprèp lo pont. A los uèlhs rotses del manco de sòn e de las qualques lagrèmas que li demòron e que vòlon pas sortir. Fa uns ans ara comento Miquel sens l'agatzar entre dos globs de chocolat. Cada annada a la data passa tota la nuèch a far la rota dins un sens, dins l'autre, en veitura, a pè, d'unes còps demòra escitat sul pas de la capèla o dins lo cemetèri qu'i metèron la paura fen e lo seu nenou. Li disèm plan que la somiada qu'es lo pet sus la clòsca al moment de l'accident, Mas el ditz que non, que sap que se soben alara la cèrca. Per provar qu'es pas caluc, demandi ieu se'ns pode quitar aquel òme dels uelhs. Belèu, o per redemorar aqueste còp amb ela e lo pitzou a bal, per prendre la plaça de lo que dintret pas. Disèm pas pus res. Matiu, el se pesuga lo tempe e plora en silenci, mentre que los funs venguts de l'abal acatu la cumba e plego lo camí del riu dins un sisari blanc al miètz d'aquel país doblidat.